Of course, Everlove TV once again míeva do ɖe dzo dze. Eyi ke míedo ɖe dzo dzea, nane yi ke ekli ŋkume na mí yi ke míekpɔ le afi ya gba and we want to let you know out there. It is one of the greatest achievements for this young guy yi ke míekpɔ le afi ya dzo dze eh, edezã. Agblɔ be exhibition tɔxɛ aɖe wònye wòkɔ kɔ ve afi ya. What exactly is it? Míagblɔ be eh, gbãgbɔ nu ke nyea? Yeah, tɔdziʋue. Tɔdziʋu, magblɔ be he, he built a ship. kpakple eh, Khartoum yi ke magblɔ be le afi ya la building this ship with a Khartoum was one of the greatest achievements for him and I've seen that oh no as he managed the possible best to bring uh, cartons together and to build this uh, enye nu yi ke is one of the unique thing to ma bie aƒetɔ yɔ wo ŋkɔ ɖe Ŋkɔ nye Atsuga Andre. beka Andre Atsuga. ok eh,
Leke wòdzɔ do ne de technical school ɖe leke wòdzɔ hafi you were able to build nu ke nye agbagbɔ. Enyia ye wɔ agbe be ye emuna nɔ nye to dɔdɔ ke ta ye mewɔ ne gbesagbe te ke menɔ school kura mewɔ ne abe exhibition mɔ mewɔ ne kɔ yi.

Ah, ƒoŋu tso na mi tso fia ʋu va ɖo afia nu ya ŋkɔ wɔna eya ŋkɔ nye eya ŋkɔ nye so dɔwo ɖo na mi.
eya ah, eyi ke va susɔ me ma wɔ ye ma me wɔ ta enu yi ke me kpɔ o ehe ale yi ke me kpɔ ŋu ane me me wɔe ma Mm, ta le etia le afia ya ne ega doɔ ŋɖe ɖe esi kɔ ya sina anyi ɖe fain eklẽna ʋuu kple yoko le eŋuti wokɔ yi. Ɖeka yawo katã wosina. Mm, Oh, ok. Wosina anyi ɖe fain. Ok.
Mekpɔ be fan ɖe ya le afi- ɖeka le afii and then ɖeka hã le akpa. Mm, Ye leke ne- fan yawo nukɔ wɔna ye ye nye papɛla

Ke eta afia ɖe nukawo nɔna afia?
Afia. Hmm. Hmm. Naneke mele afia tɔwu enye batri ke enye asi. Okay, batri ke pa enuyawo si ma batriawo le afia. So is it so meaning dry cell ye ne zã? Ike mi enye batri, tiger head batri. Bakple kawo ne zã? Eh, okay. ye ko nèzã. So for how long ye wòanɔ sisi ye battery naku? Enyia, ate nɔ sisi kaka ezã nado fa hafi hafi battery naku. Hafi battery naku nagava si. Ta yi ke eyi ne wɔe ɖe ɖo ne try eɖe kpɔ kɔkɔ da ɖe tsi dzi kpɔa? Have you tried maybe although it's a carton ne wòle tsia dzi within some few minutes ɖaa ate ŋu etsi naɖoe ko ke egblẽ. Have you tried putting it on kpɔ eƒe movement kpɔa?

enye ship yi ke magblɔ be etrɔ asi le ŋu ale gbogbo be ne nèkpɔ afia wowɔ zikpui ɖe afi ma captain le afi ma nɔ ge kpakple yewo assistant wo afi ma nɔ ge mhm. anɔ ŋu sia ŋu kpɔm afi ya kea nakpɔ be nanewo le afi ma yi ke afi ma wa ŋutɔ be afi ma yɛ si na ŋu sia ŋu le ne si ŋu sia ŋu le afi ma ye wò dɔ wɔ ge ta nakpɔ be light yewo xɔxɔ ma afia ɖeka hã nya le tower tame le afi exɔna And it's one of the beautiful kind thing yi ke mía eva ekpɔ le desert me le afi ya egba. Ne nekpɔ ɖevi yewo sɔ ɖe ŋu le afi ya, wo katã wo dzidzim be yewoakpɔ enu ya teƒe, yewoakpɔ leke tutu wowɔ hafi ewɔ nu ya. Edze agbagba hena ɖeviwo be yeafia wo dometɔ ɖe nu ya wɔa. Nɔviwò ɖeka ya la. Ta Nɔviwò ne ɖeka ya. nɔviwò ma, enɔna agbe nɛ.
Ne nesrɔ̃ ma awɔ na nɔna gbɔ. Enɔna agbe nɛ. Ta ame sia ame ya nenɔ kpɔ.